Kua tae, kua tae ki te wā. Kua toru tekau tau, kua hoti i au taku oati ki taku pāpā ki a Te Irirangi, nāna au i whakahau ki tēnei tūranga. Kua roa, ehara i te mea he pakanga, hoi anō he mahi nui. I ia tau, i ia tau, kāre he tānga manawa. Nō reira, āe, kua tae ki te wā, kua koroua haere, kua āhua rongo rā i ngā, i ngā waewae totitoti haere nei. Nō reira, kāre kau i ahau tērā kaha i a au, taitamariki ana. Tētehi taha wōku e tangi ana, E tangi ana i te āhuatanga kāore pea e kite atu i tērā, i tērā momo anō i runga i te, i runga i te papa hakahako o Te Matatini, a ka mutu i roto i te rohe. A, te momo au e kōrero ana, a, ka kōrero au mō te mātārae i o Rehu, kei te kōrero whare tū taua au. Ka pai o, ka pai a pai ake nei! Tērā tana hui a Mahutamaera i te wā. Ahakoa kua moe a Te Mātārae o Rehu Kapa Whakataetae ai, e whakapono nui ana ahau, ā, ka ora a Te Mātārae o Rehu Wharetūtaua, ka ora a Te Mātārae o Rehu Maurākau, ā, i roto i a mātou ko tōku whakatupuranga, ā, i roto i tōku tama, e karore haere nei, ā, nō reira e tino harikoa ana ahau i te mea ka whai wāhi a Pabs ki te whakatā. Kei te mōhio māua, ā, kāre kore kua wānanga roa ētehi tau pea te roa o tana wānanga, ā, kia moe i te kapa, ā, mehemea he mema koe o tērā kapa ka, ka tino, koirā nā hua nui kua, kua, ā. Pupuri i au, ā, haere ake nei, haere ake nei.
Tō mātou nā waimaria-tanga tuatahitanga i a Kiwaikoto i te tau rua mano, ko te āhua o te tū, mai te putanga, mai te tēneti ki waho tae noa ki te atamira, he ope tū taua te kawe, ā, ka pakaru mai ki runga i te atamira. Ka kawe tonu i taua kaupapa a Mo Uenuku rāua ko Toi rātou ko Ngāti Ohomairangi te kaupapa o tērā whakaeketanga. Nā reira he paearu i hikitia pea hoki whakamuri ki te raweke i ngā mea o mua, tōia mai ki wēnei rā. Koira tāki tāku i whakaaro ai i pērā ai te tū o te mātārae mai anō. Kua pērā pēnei kua kolonaisia tātou e te ao Pākehā. Korowai, Hariana i te rakuraku me te kore e taea e tātou te tū i tō tātou motuhengatanga, motuhaketanga, mana motuhake Māori. Koirā au i whakaaro ai, ā, kua huri pērā te tirotiro i ngā mea o mua, te tangotango mai i ngā mōteatea a ētahi o ngā, o ngā rangi me ngā kupu. Ki roto, ki roto i tēnei rōpū, ki wēnei rā. tōna wā pea mā, mā tētahi o rātou, o aku tama rānei, uh, o aku pōtiki rānei, ngā tamariki a, a aku taina, uh, te wahine, mā rātou pea. E whakaara ake anō tēnei te maro mai i te pungarehu. Oh, kua roa, roa aku tama e kī ana, Oh, Pāpā, whakamutua, kua rahi noa. Āe, whakamutua. Engari rā te ihi te whakahaere i te kapa.
Kare i tēnei wā, kare anō kia riri. Koirā te whakaaro. Kāre anō kia rite. Ko te āki kei roto i ahau e meheti atu ana ki wāna kaihaka o te Mātārae-i-ōrehu. Kia kaha rā koutou, kua korowaitia koutou e nā mahi o te Wētini e mea ana ki nā kaihaka o te Mātārae-i-ōrehu.